oedd anodd i staff Prifysgol Caerdydd, yn sgil costau a llai o fyfyrwyr rhyngwladol, ddechrau eleni, fe gyhoeddodd y Brifysgol gynnig i gael gwared ar 400 o staff a chael gwared ar rai adrannau. Er bod y nifer hwnnw wedi gostwng, dywed Undeb y Prifysgolion a Cholegau yr UCU bod y cynigion yn greulon a diangen, ac maen nhw wedi pleidleisio o blaid gweithredu diwydiannol. Does 'na ddim dewis arall, medd Siôn Llewelyn Jones o'r Undeb. Dwi'n cydymdeimlo efo myfyrwyr, wrth gwrs, 'dan ni isio dysgu nhw, 'dan ni isio marcio gwaith nhw, ond 'dan ni'm yn teimlo bod 'na ddim opsiwn arall. 'Dan ni 'di bod yn trio siarad gyda'r brifysgol, 'dan ni bod yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriadau, yym, ond 'dan ni ddim yn teimlo bod nhw'n gwrando arnon a felly hwn ydy'r opsiwn ola' rili, trwy peidio marcio gwaith myfyrwyr. 'Dan ni'n gobeithio wedyn fydd hynna'n gyrru neges clir i'r brifysgol, achos ar ddiwedd dydd, dan ni eisiau bod yn marcio gwaith y myfyrwyr, a mae hwn jyst yn opsiwn ola' i ni o ran hynny. Mae aelod yr undeb wedi pleidleisio o blaid streic un dydd ar y cyntaf o Fai, ac os na chaiff y sefyllfa ei datrys, dywed undeb yr UCU y bydd boicot asesu amhenodol yn dechrau ar y chweched o Fai ac yna saith diwrnod o streicio ym Mai a Mehefin. Mae'r boicot yn golygu na fydd gwaith yn cael ei farcio a fydd na ddim adborth i fyfyrwyr. Ond er yr ansicrwydd mae sawl myfyriwr yn deall ac yn cefnogi'r camau. Dyma Hannah Williams, Tomos Edwards a Gwenno Davies. Mae'n gwirionedd fi o blaid y streics achos fi'n gwybod gymaint o ansicrwydd mae'r staff y brifysgol 'di mynd trwyddo a ar ddiwedd y dydd ni'n gwybod bod ni'n mynd i gael ein marciau ni nôl yn y pen draw ond dyw darlithwyr ddim yn gwybod os 'y nhw'n mynd i gadw eu swyddi nhw yn y pen draw gallu fe effeithio ni'n well os yw'r toriadau'r brifysgol yn cael eu hatal. O Maling i'r streicie ddigwydd i ryw raddau ar yr un pryd, mae'r streicie am gael effaith fawr ar y students. Yn bersonol mae'n, dwi'n meddwl mae jyst yn rhywbeth sydd angen digwydd wir. Wel os dydy o ddim yn ddigwydd mae'r yym Mae'r canlyniadau o be fydd yn ddigwydd os does 'na ddim unrhyw fath o action yn digwydd yy gymaint gwaeth na be fyse'n ddigwydd os ydyn. Does 'na ddim wir ffordd effeithiol i i nhw hitio nôl at y sefydliad heb wir brifo'r myfyrwyr mewn ffordd sy'n siomedig ond does 'na ddim wir ffordd arall o delio 'da'r peth. Ie, fi'n credu be sy'n rwystredig mwy na dim yw bod y darlithwyr mewn sefyllfa yn y lle cynta' ble mae raid i nhw i streicio, yym, Nid eu bai nhw yn amlwg yw'r hyn sydd wedi digwydd. Fi'n cytuno'n llwyr bod angen i nhw i streicio neu gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgarwch tebyg i streicio. Yym, ond ie, mae jyst yn rwystredig i ni fel myfyrwyr bod y darlithwyr mewn sefyllfa yn y lle cyntaf ble mae rhaid iddyn nhw streicio. Fi'n credu bod rhaid i'r staff i wneud rhywbeth sydd yn mynd i gael effaith ar y myfyrwyr mewn ffordd er mwyn Bod yn effeithiol, mae'n sefyllfa anodd fi'n credu, ar y ddwy ochr. Mae nifer y swyddi sy'n y fantol bellach wedi gostwng i 286 ac mae'r cynlluniau gau adran nyrsio'r Brifysgol wedi gohirio. Ond mae pryder ymhlith staff yn dal i fod yn uchel, fel yr eglura Siôn Llewelyn Jones. Dan ni'm eisiau gweld unrhyw diswyddiadau orfodol o gwbl. Dan ni ddim yn meddwl bod hwn ydy'r trywydd iawn. Da ni'n cydnabod mae prifysgolion ar hyn o bryd yn wynebu problemau ariannol, ond da ni'm yn meddwl mai hwn ydy'r trywydd iawn. Be da ni'n teimlo dylai'r brifysgol wneud ydy um, datrys hwn mewn ffordd resymol ac mewn ffordd raddol yn hytrach na mynd trwy um, y, y trywydd yma, a bod nhw'n neud o mewn ffordd sydyn hefyd. Maen nhw'n edrych bod maen nhw'n mynd i drio cael hyn drwad yn eitha sydyn, felly dyna, dyna beth da ni'n bryderu. Ond does dim dewis arall, medd y Brifysgol. Does dim modd cynnal sefyllfa fel y mae, medd yr Is-Ganghellor, yr Athro Wendy Larner. Cynnig yw'r toriadau swyddi meddai ddechrau'r flwyddyn yn sgil pwysau costau cynyddol a llai o geisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol. Gobaith undeb yr UCU y bydd cynlluniau Brifysgol yn newid cyn iddyn nhw ddechrau gweithredu. Mae'r dyddiau nesaf yma felly yn bwysig i'r Brifysgol, y staff